Затып калды авыл башында. Кайтырсыңмы? Әгәр кайтыр булсаң, мин чыгармын синең каршыңа. Кайтырмын дип вәгъдә биргән булдым. Кайтыр, кайтыр дип көткәндер. Күз талдырып сагынып көткәндер дә, өмет өзеп кире киткәндер. Әллә нишләп кайтып булмады бит. Юллар Ерак алып киттеләр. Еллар үтте. Ләкин әле һаман сикәлтәле яшьлек юлларым, юл читенә баскан баганалар миңа таба сузып кулларын кайт, кайт дип чакыралар сыман. Әллә инде кайтып киләсе Кайтсам да шул хәзер Соңга калдым. Табалмамын таныш капканы. Тактасына үткен пәке белән чыкып язган исемен тапмамын. Юк, тапмамын. Анда Кичке уенга башка яшьләр инде җыелган, башка яшьләр, башка тавышлар күренмиләр безнең танышлар. Без дә шулай җыела торган идек язлар җитсә кичке уенга, күп тапаудан пләшләнеп беткән болынлыкка, елга буена. Без дә шулай җырлап йөрдек, без дә шулай каршы биедек, без дә шулай кидек, кидердек, без дә шулай сидек, сиелдек. Күз алдына килә хәзер барысы да. Бергә иргән, бергә күргәннәр. Бедрә чәчле гармунчыбыз Газиз, безнең күрше кызы Гөләндәм. Яшьлегем нәгәр уйлыйм икән, шул икәүне искә аламын. Газиз башын бераз кырын салып, тартып уза кебек тальянын, тальян моңнарына җыры белән кушылып китә кебек Гөләндәм. Тик бер генә тапкыр тыңлар өчен терлә кебек хәтта үлгәннәр. Гөләндәмне күпләр яраттылар. Ә Гөләндәм сиде берәүне, Газизәне үзеннән дә газиз, үзеннән дә артык күрә иде. Алар икәү тормыш башладылар сабан туйлар булган айларда. Әгәр керсәң, чыгасың да килмәс. Өе җылы, уты кабызган, нинди уңган кызны чәлдерде дип кайберәүләр көнләшеп тә ирде Газиз Хәзрәттән үтте хәзер. Бер тарт әле егет гармуныңны, үзәкләрне өзеп җибәрсен. Гармунчыны кызлар ярата, ул өстәвенә үзең чибәрсең. Түбән иштан үргеч хатикле миштлә гармун тавышы. Гармун туавышына уянгандай яңгырап китә елга буйлары. Шул яңгыраш сыман еллар буйлап кайтып китте минем уйларым. Хәтерләдем сугыш елларын. Сандугачлы тыныч зәңгәр кичтә, шомырт чәчәк аткан чагында, мәхәббәтнең иркә җилләреннән саф йөрәкләр каккан чагында сугыш сүзе бәлки кирәкмәстер. Җырыгызны сезнең бозам бит. Тик нишлисең? Безнең яшьлегебез сугыш елларында узган бит. Зәңгәр кичне кара төн итеп, шомырт чәчәкләрен көл итеп, безнең истән сугыш узган бит, безнең язмышларны бозган бит. Хәтеремә таштай сеңеп калган, коеп яңгыр яуган көз иде. Газизгә дә чират килеп җитте. Тальян гармун моңы өзелде. Газиз китте. Арба эзен яңгыр суы китте агызып, Кайгы дигән авыр йөк күтәреп Гөләндәме калды яңгызы. Күз яше дә яңгыр тамчысы, Яңгыр тамчысыдай күз яше, Яңгырның бит яуды кар катышы, Җилләрнең бит исте ачысы. Һәм шуннан соң мин дә күп тормадым. Юллар ерак алып киттеләр. Сугыш эзен ямап йөри-йөри, итекләрем тузып беттеләр. Сөйгән кызым нәкъ гөләндәм кебек калган иде авыл башында. Ул һаман да косынкасын болгап басып тора сыман каршымда. Кайтсам да шул хәзер соңга калдым. Кайтыр, кайтыр диеп көткәндер һәм артына борылып карый-карый башка берәү белән киткәндер. Ул гаепсез. Мәңге көтеп булмый. Мин Гөләндәм белән очраштым. Мөмкин булса, әгәр сөйләргә, сөйлә әле. Сөйлә, Гөләндәм.
Сөйлә дисең. Нәрсә сөйләргә соң? Белә инде аны кешеләр. Ул чагында, сугыш заманында күпләр иде минем ишләр. Газиз киткәч, бер ялгызым калдым. Тәрәз төптә калды гармуны. Телләрендә калды бармак эзе. Колагымда калды бар моңы. Туйда кигән ак күлмәге калды. Бер тапкырда салып юмаган. Йөрәгемдә мәхәббәте калды. Һәм Баласы калды тумаган. Башта юлдан, аннан окоплардан көн дә килеп торды хатлары. Мин аларны сүзен сүзе белән, юлын юлы белән ятладым. Алары да ләкин килмәс булды. Килер, килер диеп йөрсәм дә, төшләремдә юллар күрсәм дә, әбиләргә хәер бирсәм дә, почтальоннар читләп үттеләр. Шул хаттан да мәхрүм иттеләр. Улым туды. Һәм шул көнне алдым атасының үле хәбәрен. Киләчәктә бер кем укымасын хәбәрләрнең мондый хәтерен. Башларыңны ташка бәреп булмый. Үлеп булмый үлгән артыннан. Итәк тулы бала күтәреп тә ятим калдылар бит хатыннар. Кабат иргә чыкмадыңмы дисең? Бу күпләргә гаҗәп күренә. Заманында чыксам була иде. Йөрмәделәр түгел, йөрделәр. Күрше авылдан берәү озак йөрде. Гашыйк иде төсем, холкыма. Берчак шулай атлар җигеп килде. Әйдә, киттек, диде йортыма. Алтын таулар вәгъдә итмәсәм дә, мөхәббәтем, диде бармалым. Түзик әле, онытылсын, дидем. Улым үссен, дидем. Бармадым. Китте мескен, читтә йөреп кайтты. Мин һаман да ялгыз касымак. Ул яңадан минем яңа килде. Соңга калып килгән ясымак. Гомер буе ялгыз яшәмәссең, чык геләндәм диде. Кыстады. Кешеләрдән хәзер оят дидем. Улым үскән дидем. Чыкмадым. Улым хәзер нәк атасы кебек. Тесе башы, бөтен барлыгы. Кич куенга бүген алып чыккан атасыннан калган тальянын. Ирәнмәсен дигән идем дә бит. Миннән яшереп үзе уйнаган. Монысын да югалтырмын кебек. Йокылардан куркып уянам. Имин булсын берүк дөньялар, имин булсын.
Көн артыннан шулай көн үтә. Гөләндәмең һаман сине көтә, ишетәсеңме, Газиз, ул көтә. Көтә белү үзе батырлык ул, яу батыры белән бер очтан, көтә белгән хатыннарга атап, һәйкәл салыр идем корчтан. Кешеләрнең ирен, кыз хатынын, җирдә яшәүченең барсын да баш ияргә мәҗбүр итәр идем менә шушы һәйкәл алдында. Яшьләр инде биеп арыганнар, Таралыша кич куеннан. Гләндәмнең улы бер кыз белән Менеп килә елга буеннан. Егет уйный, җыры акрын гына, Кызы акрын гына җыры белән аңа кушыла. Яшьлек кенә шулай җырлый белә, Яшьлек кенә йөри шушылай. Түбән очтан үргечкә тиклем ишетелә Гармун тавышы. Шул моңнарда бугай яшьлек чагым.